Best collection mizo channel thlir tu te chi bai vek ule. Vawiin to mirthla ni sawm pasarih thaw tan ni kan lo chuang kai leh ta reng mai. Israel buaina chu a hmawr bawk a ni dawn tawh ni a lan laiin lian tham takin Israel chuan Hamas a nawr leh ta a. Hetih lai hian kar khat chhungin Vei thum zet mai, US chuan Israel chhan nan UNSC thut khawm a joint statement a dang chat leh ta. Inkah hai puang tura force deuh taka Israel hi nawr tum a ni a. UNSC meeting chuan hemi chungchangah hian joint statement siam an tum a, US chuan a vei thum nan a dang ping leh ta a. Tihian kar khat chhungin US in Israel vawi thum a chhanna a ni ta a ni. Israel leh Palestinian Hamas inkara thisen chhuahtawnna thleng mek chu a tawp theih nan na zawka Israel hi nawr ni se, a rang thei ang berin Israel hian a chetna banchan rawh se tiin Norway, Tunisia leh China te chuan UNSC thutkhawmah hian thu an rawn pu lut a. Joint statement siam tura chhawp chhuah chu US chuan a dang chat leh ta hmak mai a ni. He meeting ah hian UN-a US Ambassador Linda Thomas-Greenfield chuan Israel buaina ching fel tur hian US chuan hma a lak mek thu a sawi. Council thutkhawm ah hian US Ambassador Thomas-Greenfield chuan Hamas te hian a rang thei ang berin Israel an kah hi bansan rawh se, Mahni in ve nana Israel-a chetna erawh a tarlang lo thung. Hetih lai hian US official te chuan Israel chu insum tur leh remna siam turin an nawr ve mek bawk a, Israel hian a tawp nan tih ni awm fahranin ni zan chawlh ni meh ni sawm paruk zan khan lian tham takin Gaza-a Hamas ho a bawm chhunzawm leh a ni. Thawhṭan ni mei ni sawm leh ni lai ni mei ni sawm pakhata United Nations Security Council Emergency Meeting-ah khan a rang thei ang bera inkah hai puang tura Israel nawr luihna tur joint statement siam tur khan UNSC member sawm panga zinga sawm pali te an inlungrual a, unanimous approval an tih, member zawng zawng ina an pawm tlan a ngaihsiah avangin US-in a pawm ve lo avang hian joint statement chu kaltlangpui theih a ni tawh lova, tunah a vawi thum nan, US vangin joint statement siam theih a ni leh ta lo va ni. Amaherawh chu, US hian a duh danin joint statement hi a draft a nih chuan kal tlangpui a ni leh mai thei bawk a, emergency meeting neih leh vat a ni mai thei a ni. Hetih lai hian inbiak rem tumin ram tam tak an rawn phusa hlawm a, sawi tawh angin US pawhin Israel hi ṭan viau mah se, boruak lian zawka chhuah hmaah thisen chhuahna tih tawpa duh a, Hetiang boruak a nih mek lai hian a tawp a tih ṭawk a awm an tih ang maiin Israel hian a tawp nan tih ni awm takin nizan chawlhni mei ni sawm paruk zan khan Israel Air Force te hian beih pui an thlak leh a. Hamas lam pawhin nimin chawlhni zan mei ni sawm paruk zan dar sarih aṭanga tukin mei ni sawm pasarih zinglam dar sarih thleng khan Hamas ho hian rocket sawm ruk vel Israel lamah an rawn kap phei leh tawh a. Rocket sawm chuang chu Hamas ho hian an kap sual a, anmahni ram chhungah a tla palh a, an ram chhungah a puak a ni. Israel Iron Dome ten rocket tam zawk hi an lo kap thla leh a, a zat tak erawh sawi a ni lo. Hamas leh Israel sipai an indo lai hian ramriah buaina a lo chhuak ve chhen bawk a. Israel ram chhunga Palestinian thenkhat ten kang mai an ti chhuak a, nimin mei ni sawm paruk atang khan hmun sawmkua pasarih ah kang mai a chhuak a ni. Chenna in leh hmun hma thenkhat hal a ni a, kang mai ti chhuak tu thenkhat chu man an ni tawh bawk. Israel kang hrelh pawl ten hmun sawmkua pasarih a kang mai chhuak hi an hrelh a ni. Kan hriat angin Hamas hruaitu te nuai chimih hi tuna Israel tum ber a ni a, Tin, an tawmbuk leh hmunhma thahnem tak Israel indo thlawhnate hian an bawm chhe tawh bawk a. Video hmasaah kan tarlan tawh ang khan, lei hnuaia ralthuam an thiar velna kawngpui an ralrelna ni bawk Cybercell network chu Israel khan nasa takin a suasam tawh a. Mahse, lei hnuaia tunnel tam tak Hamas ho hian an lo nei theuh mai a, lei hnuaia a tlur seng sung mai a ni. Kar hnih khat chhunga tihchhiat vek sen a ni lo va, hei vang hian Hamas cyber cell net uak pui ber Israel-in an bawm chhiat hnu khan hmun danga tunnel bawm chhiat tumin Israel indohthlawhna te hi an chet chhunzawm char char reng a. Gaza chhim lama Kindergarten leh Mosque bul lei hnuaia tunnel chu tihchhiat a ni tawh bawk a, ni zan zan khua khan Gaza hmar lama Israel indothluahna te hi an hahchawl lo va, lei hnuai kawng peng eng emaw zat an ti chhe leh ni a sawi a ni. Nizan lam khan IDF, Air Force, te chuan Hamas ho lei hnuai kawng, metro an tih, sea line an tih chu an bawm chhe leh a. Hemi chhutchhiat nan hian minute sawmhnih hun hman a ni. Minute sawmhnih chhung hian target sawmthum panga an tin zawn chu an bawm chhia a ni. Chawlhni May ni sawm paruk zan khan Israel Air Force indothlawhna sawmnga pali rual chu an thlawk chhuak leh a, Mediterranean vau hrul zawhin Gaza hmar lam chu ding takin an pan a. Hmannia Hamas ho lei hnuai kawng an ralrelna hmun cybercell-na tuak an bawm chhiat atanga tunnel peng zel KM sawm panga zeta thui chu chhuchhe turin Israel indothlawhna te hi an thawk chhuak leh a ni. Khawvel sawrkar lian leh UN member te US ngei pawhin a thil tih tawpsan tura Israel an duh laiin, Israel hian engvangin nge a la chawlhsan loh? A sarhu laiin, a lin laiin Israel hian kut a thlak a, a duh angin Hamas ho hi a la chhu zawih tawk lo deuh niin a ngai a ni ber mai. Leihnuai te nel KM tam tak Hamas hoin an nei tih hi Israel intelligence te hian an hriatna a rei tawh a, mahse bomb chhe tur chuan indo a chhuah ve phawt teh a ngai a. Thinrimna mai sa in Israel a kan a pawl pahnih te hi an inbeih tawn phawt a ngai a ni. A pawngapui a mi ram chhung a kut va thlak ngawt chi a ni lo va, heng Hamas lei hnuai kawng te hi Israel beih nan a an hmun hma pawimawh leh ral thuam an thiar kual na, an ralrel na hmun pawimawh tak a ni. Thluak an vawrh na a ni ber mai. Hamas lam in Israel khawpui an rawn beih hnu khan phuba la lo ngai lo Israel chuan mahni in ve na tih chang chawi in siruk la in a rawn thawk chhuak ve nghal a, hun rei tak atanga bawm chhiat an duh tawh. Hamas ho lei hnuai kawng te chu nalua awm lo in an bawm ta dur dur mai a nih hi. Israel intelligence ten an hriat aia tam fe mai. Hamas ho te hian tunnel an lo siam a, an hai lang zel a. Tun hun hi tihchhiatna hun tha a ni tih an hria a, inkah hai puan pawh duh ve viau mah se, leihnuai tumbuk tihchhiat chu thil tih mak maw a ni. A hun laia tihchhiat thuai thuai a ngai a, Israel-te tan chuan tun hun hi hun remchang ber a ni tlat a ni. An cho chhuak ta sa sa, a lin laiin Hamas hotute a tam thei ang ber dah that an tum ta a ni ber mai. An chakna tha hrui, intelligence, network leh infrastructure te, an rocket siamna hmunpui leh an rocket kahchhuahna hmun te chu bomb chhiat vek law law Israel hian a duh a ni. Inkahhai puan a nih hma hian, Heng te hi an chhu chhe hman vek lo mai thei. Sorkar lian ho in an tur nasa tawh si a. US hian Israel duh dan hi a hmu vek a, intelligence lamah thuk tak a thawk dun an nih avangin Israel duh dan hi US duh dan pawh a ni a. Mahse khawvel sorkar mitmei veng taka an chet a ngai ve tho va, civil mi an thi ve nual bawk nen war crime emaw genocide ang deuh a a chhuah hma in Inkahhai hi Israel hian a pawm a rinawm. Israel hian a tih tur a tih zung zung theih nan US chuan UNSC meeting ah tan a lo la ve bawk a. Joint statement siam tur US in a dan chah dan vel chu kan sawi tawh kha. Nizana Israel in Gaza hmar lama Hamas lei hnuai kawng a bei ah hian Indothlawna sawmnga pali rual in bomb thlawk thei za sawm vel an tir chhuak leh a. Lei hnuai kawng ruk KM sawm panga zeta thui chu an chhu chhe viau nih a sawi a ni. Tukin zing mei ni sawm pasarih var ṭian khan Israel indo thlawhna te hi an thlawk chhuak leh a. Tihian Palestinian lam hi zasawmkhua pahnih an boral tawh niin Al Jazeera chuan a puang a, chung zinga sawmnga pariat chu naupang an ni a, hmeichhia sawmthum pali an tel bawk. Tukin zing var rian khan Hamas ho hian Israel khawpui pakhat Ashkelon leh Beersheba te an rawn kap leh nasa hle. Sawi tawh angin nimin chawlh ni May ni sawm paruk khan UNSC chuan emergency meeting an neih a, Israel leh Palestinian buaina chungchangah inkahhai puang turin Israel chu na ran duh a, joint statement siam an tum chu US chuan a dangchat leh hrih a nih kha. UNSC in lungrual taka A hma lakna chu US hian a tubuai a ni tiin China chuan US chet dan chu tha a tih loh thu a sawi chhuak a ni.